Ɛno a Asante Kɔtɔkɔ. Eh, midweek na eh, MTN FA Cup Kɔtɔkɔ ne Ken Faisa na ɛde hyɛ so wɔ Baba Yara Sports Stadium na akwanhyɛ no kɔba wie na yɛ sɛ Kɔtɔkɔ atumi akyekyere ɛka baako de asoa Ken Faisa ɛyɛ a wantumi ante aberante a ɛfrɛ ne sɛ Dauda Saka na Saka Dauda na ɛtumi ɛpoto atena baako ɛyɛ a aberante a ɛfrɛ ne sɛ Lord Amoah nyaa krɔɔso bi baeɛ a ɔde ne ti pem bɔɔl no de too atena mu nso wɔ hɔ no ma ma Kɔtɔkɔ tumi di nkunim ɛka baako a King Faisa pere biara wɔantumi ante nso wɔ hɔ no. Ɛyɛ afa no mmienu no obiara di red card nso wɔ hɔ. Aberanteɛ fɛ ne sɛ ɛɛ oh this guy ɛyɛ wɔ Kɔtɔkɔ ɛɛ left back wɔ mu. wɔde red card nso wɔ hɔnom, na Kingfisher nso nso di red card nso wɔ hɔ. Na aberanteɛ a yɛfrɛ no sɛ Prince Badu ɛyɛ amam amanfoɔ taa bɔ no mmara ne Isco nso baa mu na aberanteɛ no baa mu no ɔde ahoɔden paa mu ɔden na ɛba game no mu sɛ wɔkyerɛ sɛ waba Ɛhɛn, wama sɛ wobedi agorɔ nso wɔ hɔnom. Nti na wohwɛ park no so hɔ, wohwɛ pitch no so a na ɛnyɛ easy. Na amanfoɔ bɔ gyene so paa. Ahoɔden bi a wɔde baa mu no, ɛno koraa na ɛmaa after the game no, Owura Safu Gyamfi bɔɔ aberanteɛ no abaa sɛ saa na ɔpɛ sɛ player deɛ wobɔ bɔɔl saa na ɔsɛ woyɛ buga. Ɛnyɛ sɛ bia buga buga sɛ bia kɔpira obi, ɔsɛ ɔde nyansa ɛto ho na wankɔpira obi na ɔso so wamfa ho ampira anaasɛ wankɔdiri red card nso wɔ hɔ no but ɔhyɛ aberanteɛ no baa mu no ahoɔden a ampa so aberanteɛ no baa mu second half no ahoɔden ne energy bi a ɔde bɛwura game no na ɛnyɛ fadiagorɔ ne ɛnyɛ easy koraa nso ɛwɔ hɔnom nti na aberanteɛ fɛ no sɛ prince badu isco nso ɛbɛkyerɛ ne bɔbere papapapapapapa ɛyɛ nyankopɔn adom a ɛɛ kɔtɔkɔso ne Berekum Chelsea nso de bɛyam nso wɔ eh, Baba Yara Sports Stadium nso wɔ hɔnom. Away, yɛkɔhyɛ wɔn ɛka baako yɛ ɛbena ne yɛhyɛ eh, 2025-2026 league season no ase no, yɛkɔhyɛ wɔn ɛka baako wɔ Berekum. Ɛka baako pa yayayaya ɛyɛ a ɔmantumi ante. Ɛyɛ aberanteɛ fɛ no sɛ Albert Amoa ɛnya pass bi de firi aberanteɛ fɛ no sɛ Ubejau ɛɛ de bɔɔl no to atena mu. Nkubagyaw firi benkum kyɛrɛse na ɛbaeɛ. Ɔno nso na ɛmaa saa assist no maa aberanteɛ fɛ sɛ Albert Amoa ɛnɛ yi wɔkɔ pii mu a Ali Benghazi no ɛde bɔɔl no to atena mu nso ɛwɔ hɔnom. Nyankopɔn adum a second round no Kɔtɔkɔ ne Brekum Chelsea ɛna ɛde yɛ ntam so wɔ Baba Yara Sports Stadium na mmiri sɛ ɛnya ɛnya agorɔ koraa because nkurɔfoɔ no nso so ɛreba na ani berɛ so. wɔn nso reba sɛ wɔn abɛte wɔn ho anso wɔn abɛte wɔn ka nso wɔ hɔ. Nti yɛhwɛ baabi a susan de bɔde hono bɛfa na wobɛ kumase paa sɛ wobɛhyɛ kɔtɔkɔ kumase deɛ ɛbɛyɛ den papa you're going to have fun with asante kɔtɔkɔ nti Ne nnora game a ɛkɔɔ so wɔ Baba Yara Sports Stadium MTN FA Cup no, aberanteɛ fɛn sɛ Prince Badu baa mu no, ɔno nso bɛkyerɛ ne bɔberɛ. Mmeranteɛ nyinaa ɛkyerɛ wɔn kwan puku nyinaa baa mu ɛbɛtwɛn, but na according to coach no, coach no patɛ sɛ na ɔwɔ game nti no na ɔsonsɔn mmeranteɛ no, ɔmpɛ sɛ mmeranteɛ no obiara bɛteki injuries, injuries nso wɔ hɔ no, epira biara wɔ hɔ nom na abɛha team no Yes because edu baabi no koraa na Kifesafoɔ no bɔ bugabuga paa nyɛ yi nyɛ yizi nso wɔ hɔnom nti na the coach no nso kaeɛ no no nso wɔ hɔ sɛ na the way a ne nneɛma si kɔ na ofiri sɛ bi a ahwɛ na players no pilipila na akɔha no ne match game against Bekum Chelsea Bekum Chelsea so ɛso nyɛ bayerɛ abrabadwo saa Hmm, nti ɛwɔ sɛ wotumi nya squad a bɛtumi um, apenetrate into their defense na atra no awo so nso wɔ hɔnom na biribi atumi akɔ yie de ama asante kɔtɔkɔ nso wɔ nti na ɛno a na asɛ mmeranteɛ no na wɔn nhyɛ da ɛmfa wɔn ho nhyɛ game game no nsaa no because of sɛ deɛ ɛda wɔn anim no ɛso papapapa na deɛ koko wie no okay Kotoko mmerante obi a ɛbɔ ne ho mmɔdene yes meda mo ase mo team ahwɛ me so shalom peace bye bye.